Hei zan inah hian ral chu eme kan hotu ten zanin lengkhawm huaina hna ka ko ah an han nghat a, an pha viau va, amaherawh chu an phat pu lei thei ta lo va, tichuan zan inah hian eng nge min ko ah an rawn tla ve ta a, hruai chhuah programme zan inah kan hmang dawn a ni a. Tih ngai lo thil te kan ti dawn a ni a, tunah hian kan lo ti fel deuh theng thung a nih pawhin mi hriatthiamna hmasain kan dil a ni. Tichuan hei khaw thenawm atangte in hmel a rawn hmu a, Buangpui lam te, Thenzawl lam te, Harmon lam hmun hrang hrang atangin lo kal ka rawn hmu a, tunah hian ram chu a en mai e, hei members te kan thahnem hle mai a. Le tawngtaina ka nei anga tawngtaina ka nei zo hunah khuar chhungte lam atangin sawi tur kan nei ang te, sawi turin hun kan inpe nghal dawn mai a, tunah Pathian hma khunin i tawngtai ang u. Lalpa chungnung ber kan Pathian min hmangaitu Zanina hian min hmuh leh hriat angin, Lai inchhung khurah hian nu ber mai pisai zingin Khawvel zin kawngte zawh tawpin Lalpa Janina hei yma members nula tlangval nu leh pa te khuar chhung ta hnem turin kan lo pungkhawm leh ta a, Janina hian Lalpa kan programme te kan hun bul atanga kan hun tawp thleng a, Thlarau Thianglima min hruai a, kan tih apiang hi i ropuina tur a nih theihna turin leh i fakhla kan la sak tur zawng zawng te Lalpa, nang inhriat min ti a, kan hun zawng zawng hi i ropuina turin Lal Isua Krista ming thianghlim in hnenah kan rawn dil e. Amen. Leh tunah chuan khuar chhung te lam atangin sawi tur tunge thu rawn hmang ang, hun rawn hmangtu tur kha kan hre lem lo va, min lo ko tawng e.

Awm dan hi chuan a leh pekah hi chuan zaikhawm tur inhmu maw um al lo hian an awm duh tlangpui a, chuvang chuan a hmasain zainah hian Uaeme, Nula leh Tlangva lo kal khawm te ni zanin hi kan hun tawp zana min ngaihsak mai lovin naktuk zan te a lehpek zan te hun lo la kal zel tura he inchhungkhur Khuarna leh lungngaihna te min lem tura pakla a inpâwl khâwm a, lo kal zel turin hmasain kan sâwm duh chu a. Tichuan hei zaninah inchhûng a leng lovin uaime nu leh pa leh thalai ho te an lo pung khâwm a, hei pâwn lamah te pawh an chhûng rûk mai a, tin chu mai bâkah,

chu mai ni lovin ihh then zawl lama kan u leh nau te tizanin yma programme -- Ka nu an ralna zanah min chawi awm turin hei hun hla hmun hla tak atangin an rawn kal trawk trawk a, hei an tha leh zung sum leh pai tam tak senga rawn kal khawm zawng zawng te chunga a hmasahin lawm thu kan sawi leh bawk a ni. Lawm thusawi hi nia tawngkam thiam lo mite kan nia. sawi famkim sen a har a, an sawi bak a leh pekah sawi hmaih kan nei a, chuvang chuan hei zainah pawh kan rawn ding leh phah a ni a, hei kan chhiat tawh chungchangah hian hawina lam apiang maiah hian ih lawmthu sawi tur hlir in min hmuap ni hian ka hria. Chuvang chuan zenah hian lawmthu kan sawi thiam lohna te pawh ih kan lawm zia, an lawm tak tak a ni tih hi zenah hian min hriatpui ka han duh a. Tichuan he inchhungkhur ina chhiat kan tawh a, ih ka nu harsatna tawh chungchanga hmasa kan sawi duh chu Enzawl CHC atangin Aizawl kan panpui dawn a. Oxygen mamawh nghal a nih vangin Pinansi dawr ami bur hnih kan lei thla a, ani chuan Oxygen bur kawl mumal a lo nei tawh lo a, naktuk ah in rawn thawn leh ngei ngei dawn nia tia. Amah ruah chu Aizawl kan han thleng phei a, i thawn theih chi rual lovin khuarel chhiatna avangin i kawng a lo ping a, tin chu mai ni loin a tuk leh lamah te pawh ka nu i thi chhawng a lum reng avangin i han buaipui a, han che sawn tur keimah mai mipa chavaia awm chhun ka nia, chuvang chuan ka buaipui hman lo bawk nen i. Nimin piah nilai tho chuan zan thum lai mai Aizawlah an oxygen bur hmanhmawh deuha rawn dah tura min tih kha kan han kawl a, a inthlahrunawm hle mai a, mahni kan a boral hmani khan ih Ngaktea hian ni rawn phone hlauh a, Thenzawlah ka awm a tia, e chutih nih chuan Pinancy hnenah Khan tlan phei la kan harsat na tawh zia te i oxygen bur kha kan thawn theih mai lo zia te i min lo va sawi sak la, an khawngaihna te min lo va zir sak teh ka tia chuan a lo va sawi a, chuan an in e ni teh reng e tiin i hmangaih takin i Kan sawi nate min pawm sak a, a ropui kan ti a, Jen-ah hian an chungah lawmthu kan sawi duh a, tin kan sawi tawh ang khan ih damdawiin ICU-ah kan han lut a, ICU luh hi a lo na mai lo hle hian ka hria a, ih kan han lut dawn a, kawngkhar dum hmaiin thawmhnaw thlak a ngai a, chenah phei chuan kawr hak te a ngai a, ih anmahni hak tur bik chapal anmahni chapal an lo dah chu bun a ngai a, kan lut a sanitizer in an lo kan kut an lo sanitize a, an han lut a a hmun a room hi a lo vawt rilh mai a. Damlo lu bulah hian khawl chi hrang hrang mai hian lo dah a, be chuah chuah mai a, a rapawm ka tia, bikin zela kan chhung leh khat te hi ICU a awm ngai te hian kan awm leh ang tih te hi ka hlau hluah hluah mai a, vawinia hian khatianga kan hun hmanna te ka ngaihtuah khan a rapthlak ka tia, hei mipa tisi hi. Ka chah bel ka ti dawn nge? Ih, mittui ka hma em em a, chuan ka nu hi ICU-ah an awm a, thi chhawngah an awm a, an duhna hun, kanna hun an han siam a, kan han luh zawk hian hun rei kan nei thei lo va, minute hnih khat lek kan zu dak zuai tak tak a, a lu chungah rei lo te tawng zaina kan han neih pawn. a tawngtai rei ngam lovin ih hlau thawng reng rengin ih kan khawsa a chutiang chu kan hun hman dan ania chuan ih khang kan harsatna kan mang anna zawng zawng te Aizawl lama kang hmun khua leh tui ten ih. An lo hria a, tichuan Aizawl Ebenezer Hospital a kan awm harsatna ka nuah zual deuh a ni tih an chhiat khan an rawn tlan khawm tuk tuk mai a, khatiang taka kan veng a kan khua leh tui awm ho te an rawn thleng nasa ka hmuh khan a lawmawm ka ti a, zainah hian sawi nawn leh hram kan duh a ni. Hmun la tak tak atin sihphir atang te ih durtlang hetah mau bawk atang te kan veng ho awm zawng zawng sawn rawn kal kim vek mai a, zanah ih ICU a awm te tan room mi pahnih tan bak awmpui theih a nih loh vangin khawlaiah te kawt kawtah te tikhan a room hnuai berah te hetiang khan an awm khawm a, chutiang chuan kan thla barna leh kan mang anna te A min rawn pu hruk nasa em em mai a, zenah hian anmahni awm lo mah sela an chhung leh khat awm te hnenah pawh hian kan lawm nate lantir kan duh a, chuvang chuan min lo hriatsak hrâm hrâm turin kan rawn sawi leh duh bawk a ni. Chuan kan hriat angin nimin piah mai khan zing dar li leh minute sawmnih vela ka nun min boral san a, tichuan a thla phan awm a ka u te ih a dam lai hmel hmuh tuma rawn tlan phei lah an la rawn thleng hman si lo va, a boral khan zema bawk vel an rawn thlengin ka hria a mang rilru. a mang ang a, tichuan. He lama ruang phurh pheina tur te leh kuang tur te khang te kha sawlai damdawi inhmuna kan awmna hmuna awm mai lo vangin engtia tih tur nge liang tih te ka ngaihtuah a, chuan Tlanga te ka han phone a, Tlanga hian engkim hma a lo la a, i kuang te pawh civil a mi min lo laksak a, tin i ruang phurh pheina tur te pawh hei kang hun lama I zpm party hruaitu ten an mla zawng tak pu MS Tia te lo bia in i ambulance a rawn tir a, a rawn tir a rawn thleng hma kawp mai a, i kan rilru a hmanhmawh bawk nen chutiang chuan mang ang leh vai vai taka kan awm lai in kan hma khua tur min lo hai kuak sak zung zung a ni tih kan hriat hian zain ah hian kan lawm em em a lawmthu kan sawi bawk duah tichuan I sawlaiah mang ang leh harsa taka kan awm lai karah helai inchhung khur nghakhtute ka ute ho an lo awm a, chung chu an khawharna leh an harsatnate hre rengin helai tualchhung YMA nula tlangvalte then leh rualtein an lo awmpui a, Chuan zante lo tleih varpui hialin zanhnih zan thum lai mai helai hmunah an lo awm khawm a ni tih te kan hria a, chulai Aizawl hmuna kan awm lai pawn e zan rei a ka va phone pawn hei an la awm khawm hnuh mai an tia i a thlamuan thlak ka ti a, chutiang chuan i khawtlang mipui te min hmangaih na zo zai kan hmuh hian zainah hian kan lawm em em a lawmthu an rawn sawi bawk a. Tin, i, khatia a boral kan rawn haw khan, i, a rang lama rawn thlen hram kan duh a, i, a aibawk lamah, a hnai lamah kawng nga tla nge an tih avangin kan rawn kal a, ama erawh chu, i, tuna kan sawi tak ang khan khuarel chhiatna avangin kawng lei min zing lamah lo min thar leh nge ni, a tlang a tlang rual lovin vawiin pawh hian a la tlang lo an tiin ka hria. Chuti ang khawp chuan lei min a lo tla nasa leh a, kan let phei leh a sawhetah serchhip tlang dungah kan rawn haw a, chuatah chuan hei kan veng mi i sang mawi te aw hetah piah lamah bukpuiah i nun mawi te an lo awm a, He a lo thawn atlan tlang ngawt kan phal love, thingpui talin rawn inchawl tur a ni an tia chuan min rawn phone a, thingpui kan inchawl zuai a, inchhungah te pawh a then phei chu kan lut hman mumal lova, hmanhmawh takin kan rawn kal leh a, Shership-ah la ni sela, i Pisangnguaite, Kurama te, ih, Buangpui a kan lauma hmingite nupa te leh mi dang tam tak an lo ding khawm a, chuan kawngah inchhungah pawh lut hman lovin, ih, puan ten an lo khuh a, chutiang chuan kawng lakah te pawh hmangaitu kan ngah a, chutiang chuan kan rawn haw kawngah te pawh, ih, thlamuan thlak takin kan rawn haw a, Ropui ka ti a. Chuan Thenzawl kan lo thleng a, Thenzawlah lah ni se la, a hmun khawtlang atangin mi eng emaw zatin min lo hmuak a, Thenzawl atangin motor tam takin kan in zui chho a, thlamuan thlakin a lawm awm ka tia, hei ka nu hi kum sawmkua pakhat lai mai a lo ni tawh a, tam tak tan chuan tar engmah lo mai an lo ni tawh. pawh a ni thei a, amaherawhchu chu nu leh kan nu leh pa te an nihna ah mahni theichian zawmpui hnim hring tu te an lo ni avangin ih rilru chuan ah thalai kan chhunang tho mai hian ih A tu leh fa te tan chuan rilru ah a na a, rilru a na a. Tin, hei mahni veng an han thleng chho a, helaiah thalai boral ang maiin ih kawtkaiah mipui tam takin an lo hmuak a, chutiang chuan ropui takin ka nu mahniin leh lo kan hruai thleng a. Chutiang chuan yma nula leh tlangval te min duhsakna leh min hmangaihna zo zai kan hmuh hian kan lawm em em a. Tin, Kan hriat ang khan hei kan rawn thleng tlai a, zanah helai hmunah pawh duh angin awmpui rei hman lovin a zana zanin an in vui liam a nia, chungah te pawh chuan zan khawthim hnuaiah thlan buala mipui tam takin min zui a, a ropui hle in ka hria a, ka nu hi khawtlang mipui ten min chawi mawipui nasa niin ka hria a, an lawm em em a, tichuan hei helai kan chhiat tawh nai hian. yma leh a kohhran zawnah pawh hian lawm thusawi tur tam tak an nei a, hei bungrua yma lam atang te leh kohhran lam atang te pawn mamawh kan ngah a, an nin phal takin ei rawngbawlna te leh thut leh thutthleng te tin current a awm tha lo a, eng generator te yma lama mite tikhan hmangin Hi zanin thlengin harsatna leh buaina tawk buaina te tawk lovin hun kan la hmang thei a, nangmahni pui bawmna leh nangmahni bungrua engkim hmanga tuam hlawm bawi kan ni tih kan inhria a, kan lawm em em a lawmthu kan han sawi bawk a. tin chu mai nei loveng sawi miah hnaih hauh lo tur hi ih helaiin chhiat kan han tawk a ei rawngbawl chungchanga tute mahin ei rawngbawl kan ngaihsak thei lova chuan ei rawngbawl turin ah mi tlawm ngaite kan chhung leh khat hnaite pawh ni mahsela ih kan mi tlawm ngai zual kan tilo thei lova khawlum tak tarah. I harsatna tam tak karah mahni tisa hna te tlansanin ei zing takah rawn thoin tiang hian kan ei tur min buatsaih saka vawiin tlai thlengin leh zanin thlengin i sahnem ngai takin ei rawngbawltu ten ei rawng min bawl saka an chunga lawmtu kan han sawi tak meuh meuh a. Tichuan hei zaninah Suitak ang khan uaina hun tawp zan a nia.

An tawng tlem a, an inthlahrung ngawih ngawih zawk mai a, ama erawh chu i hei helai in chhungkur in khuaranna te lem tura in rawn hlir riak lut ta sa sa, naktukah te pawh min chhuahsan mai lo va, in thei chen chen helai in chhungkur min ziahpui chhun zawm turin an han sawm duh cheu a, in khawngaihna a rawn dil tak meuh meuh a, tichuan hei. Kan sawi leh duh chu hei harsatna ka nu leh pa'n min boral san ta a, helai in chhungkhur chu ruak puai hian a hriat mai a, hawina lam apiangah an room te han thlir ila luahtu tur an awm dawn tawh lo a, a ruak hian mittui a tla tla mai a, zainah hian an nu leh pa te mi nu leh pa te thluk lo mahsela. Min hmangaihna te, tu leh fa an hmangaihna zo zai te ka ngaihtuah hian a ropui ka ti a, ka pa khan i kum hmasa lawk mai khan a boral a, ka sawi tawh a, ih a natna kan hriat tirh kan hriat chhuah tirh dawn khan Aizawlah kan kalpui a, chutah chuan a in entirna X-ray result leh endoscope result te ka han lam a, ih chuta doctor in min hrilh chu. I pa hi thing cancer a nia. Ih, a stage a sang tawh a, a ruah te pawh ih a kai vek tawh a. Chuvang chuan a upa tawh, upa tawh lam te a ni bawk a. Ih, nangni an engtin nge? Chemo khai te in duh em? Ih, khang kha chu chhungte in rawn khawm ula, nangmahni tih dan dan in teh se, a tia. Ka rilru kan sar a ni tih a hriat khan ka thinlung hi a na zawk mai a, rilru a down rawih rawih mai a, rei min dampui dawn lo a ni tih ka tih ka hria a, chuan i biak dik ite Aizawl aw Seven Day tlanga an awm lai khania chuan ka haw thla a. Hi amah hrilh ka hreh khawp mai a, ka hrilh lo reng bawk a, chuan a thih a boral thleng khan keimahni awk atang chuan cancer a ni tih a inhriat kan ring lo a, amaherawh chu tunlaiah kan damdawi ei atang te, mi chawngkam engemaw tualeng atang te hian kan natna han ngaih bela hriat theih dan tur ang chi mihring pangngai tan hi chuan a awm Tawk fo a, khangah te khan in hre chhuak ru mai thei a, chutih nih loh ah chuan a thih e boral thleng khan cancer a ni tih a in hre reng reng ang, keimahni awk atang chuan a hre reng reng lo ang a, chuan ka hnawh thla a ih ka pan enge mama ka result a tha em a tia, e tha e i phing hi a bal a, i phingah hian. Hnai te a tam a, hei damdawi te an tlo che a, hei hi i eng a, i chha leh phawt mai ang a tia hei doctor in damdawi tha tak min pe ania ka tia, chuan ah a eng a pawh a nih sela ka pa hei tunah kum sawmkua in kai dawn tawh a, i Pathian thu bible pawhin a min hrilh hi mihring dam chen min hrilh a, kum sawm sarih a tia. Chakna vangin kum sawmriat pawh a ni thei a ti chauh a, tin chumi a paw seia pawh chakna vanga kum sawmriat pawh chu thaw rimna leh lung ngaihna mai a ni a ti a, chuvang chuan mi hriser ih pangai tana pawh kum sawm sarih Pathian thu ina min lo pek belh a bak a belh chhahna te hi chu mihring tan hi chuan ih lo damtluanin kum sawmkua Kum sawmriat chung lam tan ai chuan khawvel hi an tan hian a nuam tawh tak tak lo a ni. Chuvang chuan an tan hian khawvel hi thlak leh awm tawh lo a ni. Chuvang chuan ih Pathian thu pawhin ih i damchen mihring damchen tur ai rei a damtir tawh che a. Hei chen hi Pathianin ih i tu leh fate uap turin ih Kum sawmpua dawn lai mai a damtir tawh che a, chuvang chuan eng pawh lo thleng se la lungngai reng reng suh patia han a bula han sawi kha chu rilru tak chuan a nuam lo khawp mai a, a inngaihbel ang tih te ka hlau a, chutiang chuan Pathian thu hian mihring dam chen tur te a lo sawi a, kan nu leh pa te thleng an sawi ang khan mi nu leh pa te tluk lo mahse la Tu leh fa min hmangaihna kawngah hian a ropui ka ti a, hei Dl Mudi hian ka nu ang hi khawvelah hian mi nu te ni ta theuh sela khawvelah hian tan in a awm a ngai lo ang a ti a, chu chu engvang nge kan tih chuan Dl Mudi nu khanin A fa kha engti tak in nge Pathian hnaih tur leh khawvel sualna a tlan lo tur khanin i a fa kha a thunun thei a ni tih hi a chiang em em mai a ni. Chutiang ang deuh chu ka teh khin a ka nu pawh hi i a tu leh a fate hi min hmangaih em em a He Sunday zing tawngtai nan neih te hian mittui tla lo a tawngtai hi a nei khat a ni. Chutiang khawp chuan ih tu leh fa te tanah hian ih a hmangaihnaah hian a nun hi a luang liam ve a, sual a eh kan tluk hi a hlau em em a ni. Amaherawh chu a fa te hi kan sual em avang hian ih dil mudian a lo sawi ang hi kan thawk phalo chiang hle a ni. Amaro chu chuti chung chung chuan kan nu leh pa te hian min hmangaih a, i Zainah hian min lo kalsan tawh loh hnu aw min lo kalsan tak hnu hian i nu leh pa te hluk zia a lang chiang hle in ka hria, Zainah hei thalai ho lo kal khawm te naupang te te an ni hlawm a, i nu leh pa La nei te, thenkhat chuan pa nei tawh lo te, nu nei tawh lo te an ni maithei a, nu leh pa hlutziah hi zeinah hian inhriat ka duh pui hle mai chu a, hei a dam an dam chhungin ka nu leh pa te pawh an sawi belh leh lawk ang a, ih kan tet laiin chhang chhe hlein ih khi Pathian zara unau pakua kan nia. Hei kan la dam thap a, Pathian khawngaihna zarah kan pek laia min enkawl dan tur te in i helaia a then leh rual khawtlang miten an sawi chhin dan te an han hre thin a, kan chhangchhiat a kan retheih zia te i kan hre thin a ni. Chuan kan alo min lo chawm chawmpui tling sei liana an nuam sa ve thei dawn tan chauh a. Khawvelah hian a chin a kan sawi tak ang khan an tan chuan ih khawvel hi ih thlak lel tlak awm tawh lovin an tan hian khawvel chen tur pawn ih chakna an nei tawh lo a ni. Amaherawhchu ih a sawi ang khan. A tu leh fa te ten kan enkawl theih hun chungah zainah hian kan nu leh pa te enkawl theitu kan nih ve tawh hunah hian zaina rawn kal khawm te hian kan nu leh pa te hi hmangaih taka kan enkawl a, khawvelah hian min dampui rei tawh dawn lo a ni tih hi zainah hian thalai naupang te te rawn kal khawm te hian ih kan hriat a pawimawh a, chuvang chuan min dampui chhung ngei hian Min hmangaihna te, Tuisik kan nih lai atanga puitling a min siam a min chawm sei lian tu hi zainah hian kan tih ve theih tawkah hian kan hmangaihna te kan lantir hle kan hlantir tha hle in ka hria zainah hian chutiang ti thei tur atanah chuan keimahni hei helaiah thihna kan han tawh chung changah hian ka rilru pawh a harh uar uar a awm. Kan hmangaihna te duh angin kan hman lo tih lang lo em tih te rilru in a dat chhuak a, chuvang chuan zainah hian khatiang ang rilru in pu ve leh ang tih ka hlau a, chuvang chuan nu leh pa tha tak in neih lai hian hmangaih takin nu leh pa thu awi a, anmahni sawm sei lian thei tur atana zainah hian uaia me nula tlangval lo kal khawm te hi kan fuih leh duh chuan in. Tui tak ang khan zanin Uaima hun tawm zan ania Uaima in he inchhungkhura ti tak maia in hmangaihna te heti zo zai lo pungkhawm kan hmuh hian kan lawm em em a, lawm thu kan han sawi mawlh mawlh tak tak a, tin kan sawi tak ang khan naktuk zan te a leh pek zan te ah te pawh min thlah tham lo a, zaikhawmna te hun min hmanpui zel turin